ئەم کاتتان باش خوێندکارانی خۆشەویست هیوام سەلامەتی هەمووتانە لە ڤیدیۆی ئەمڕۆیە باس لە پارتێکی تری ئیپسۆد فایفەکەین کە ئەویش the first shot واتە یەکەم تەقە یەکەم فیشەک کە تەقێنراوە لە ناو ستۆریەکەی ئێمەیە ئۆکەی لە بەشی پێشووی ئیپسۆدی پێنجا لە پارت وەنا ئەخیر شت باسی ئەوەمان کرد کە جیم لەگەڵ دوو بەوتەکەیا ڕۆشت یەکەم جار ویستی سیکرێت بێ کەس نەیبینێ بەڵام لۆنگ جۆن سیلڤەر کە لە بەلەمەکەی ئەو لاترا بوو جیمی بینی پەشیمان بۆوە جیم وتی خۆزگە نەڕۆشتمایەو بمامایەتەوە بەڵام تازە نەیتوانی بگەڕێتەوە بەڵام هەر کە ئەگەنە ئایلەندەکە یەکسەر جیم دائەبەزێ و دەسەکا بە ڕاکردن و دوورەکەوێتەوە لە لۆنگ جۆن سیلڤەر و ئەوان، هەرچەند لۆنگ جۆن سیلڤەر بانیەکا بەڵام ئەم ئەڤۆیدی لۆنگ جۆن سیلڤەرەکات و دوورەکەوێتەوە لێیان. ئۆکەی بزانین دوای ئەوەی کە جیم ڕۆی دوورکەوتەوە چی ڕوو ئەیا. ئای وەز هاپی دات ئای هاد ئەڤۆیدد لۆنگ جۆن ئەن ئای بیگان تو ڕیلاکس ئۆکەی جیم وەز هاپی زۆر دڵخۆش بوو باشە ئەمە خوتوەیەکی ئازایانە بوو ناویەتی برەیڤری یە بۆ جیم کە

ئۆکەی لە پڕێکا کە جیم وۆڵکین ئەکا ئەمۆنگ زە تریس هی هەرد ڤۆیسز گوێی لە چیە گوێی لە کۆمەڵێک دەنگە ئۆکەی هی هەرد ڤۆیسز ئۆکەی باشە ئینجا زە ڤۆیسز گریو لاودا ئەن نییەرە دەنگەکە وردە وردە هەم بەرزە بێتەوە هەم نزیکترە بێتەوە لێی سۆ وەت دد جیم دوو

لەگەڵ یەکێک لە کڕوەکەیا کاتە جیم خۆێ شارێتەوە هەوڵەیا گوێ لە کەنڤێرسەیشنەکە بگرێ کە سەیرەکا لە خوارەوەی هێڵەکە لۆنگ جۆن سیلڤەر و یەکێک لە کڕوەکە قسە ئەکەن ئۆکەی بزانین وەت ئیز هاپنینگ بتوین لۆنگ جۆن سیلڤەر ئەند ذیس مەن مەید سیلڤەر وەز سەیینگ ئیتس بیکۆز ئای لایک یو ئیف ئای هادنت لایکد یو فرۆم دە ستارت دو یو ثینک ئای وود بی وۆنینگ ناو ئیتس ئۆڵ فینیشد

باشە سێرڤنتی سکوایەرەکەی ئاغاکەیە بەڵام ئەم تۆمە ئەم کوڕە کوڕێکی گەنجە و سەیڵەرێکە ئۆکەی لەناو کوڕوەکەیایە باشە لۆنگ جۆن سیلڤەر چی پێڵێ پێڵێ مەیت مەیت واتە هاوڕێ ئۆکەی Um, he said that it is because he liked him. طبعا Long John Silver پیاوێکی زۆر زیرەکە زۆر ئوسلوبی ئیقناع کردن ڕازی کردنی بەرامبەری هەیە باشە و لەگەڵ هەر کەسێکا بۆ ڕازی کردنی شێوازێکی جیاواز بەکارێنێ گەر بیرمان بێ لە ئیپسۆدی چوارە چۆن دیکی ڕازی کرد بۆ ئەوەی ببێ بە یەکێک لە پایرتەکان لەبەرەوەی ئەو زۆر گەنج بوو ئەیزانی کە طموحی پارە و ئەم شتانەی هەیە بە پارە وتی من ئەوەنەم وەرگرتووە و کاپتن فلند ئەوەنە ترێژەری شاردۆتەوە و ئەند سۆ ئۆن ئەوەی بەو بەو شێوەیە ڕازی کرد. بەڵام بزانین چۆن قسە لەگەڵ ئەم کوڕەیانە ئەکا لەگەڵ تۆماکە ئەڵێ لەبەرەوەی من تۆم خۆشویستوە یانی زۆر کوڕێکی ڕێکو پێک بووی لە سەرەتاوە و تا ئێستا بۆیە من ئێستا ورن ئەکەم ئاگادارتەکەمەوە It's all finished ئەڵێ ئیتر هیچ شتێک نەماوە and you can't do anything to change things ئەڵێ ناشتوانی هیچ بکەی بۆ ئەوەی گۆڕانکاری بکەی ئەنجا ئەڵێ چی ئەڵێ I'm trying to save you ئەڵێ هەوڵەیەم کە ڕاز ڕزگارێ بکەم باشتر وایە کە جۆینمان کەی بیتە لای ئێمە تۆم باشە سەیریکە دیارە لۆنگ جۆن سلڤەر بە نەوعی قسەی لەگەڵ ئەما کردو و تێتی منیش ئۆنست بووم و منیش هاتووم بۆ ئەم شوێنە بەس وەکو کوکێک هاتووم بەڵام سیرەکەم پڕە لە پایرت ناو شپەکە و ئەگەر نەچمەلایەن ئەم کوژن و ژیانم ڕزگارەکەم و ئەن سۆئۆن ئەم قسانەی بۆ ئەم کوڕە کردووە

ئۆکەی کەواتە ئەم کوڕە هەتا ئەم دەقەیەش وا ئەزانێ کە سیلڤەر ئۆنستە سیلڤەر دەوڵەمەنە سیلڤەر ئازایە ئۆکەی کەواتە پێ ئەڵێ چی ئەڵێ یو ئار ئۆڵد ئەڵێ تۆ تەمەنێکت کردووە یو ئار ئۆنست ئەڵێ تۆ کەسێکی ئۆنست بووی ڕاستگۆ بووی ئەن یو هەڤ گۆت مەنی تو ئەڵێ پارەشت هەیە ئەند یو ئار برەیڤ ئەڵێ تۆ هەروا ئازاشی چۆن تۆ هاتووی بە من ئەڵێی چوویتەتە لای ئەو پیاوە خراپانە یەعنی ئەها قەناعەت ناکا ئەمیش باشە ئەڵێ پێم باشترە I would prefer ئەوەم بەلاوە باشترە کە دەستم لە دەست بەم نەک لە دژی ئیشەکەی خۆم هەڵگەڕێمەوە کەواتە تۆم وەکو دیک نیە ڕازی نابێ ببێ بە پایرەت ئۆکەی Suddenly هایلایتیەکەین From far away there was a loud cry of anger then a horrible long scream It was a death cry and the sound of it would not leave my head okay لە پڕێکا لە دوورەوە باشە لە دوورەوە هاوارێکی زۆر تووڕە بوون هەیە باشە یەکێک بەسەر یەکێکا هاوار بکا بە تووڕەییەوە ئینجا دوای ئەم هاوارە چی هەبووە horrible long scream هاوارێکی زۆر گەورەی ترسناک It was a death cry کەواتە ئەم Scream-ە هی چی بووە؟ It was a death cry هاواری مەرگە، هاواری مردنە. جیم ئەڵێ چی؟ The sound of it would not leave my head ئەڵێ ئەو دەنگە قەت قەت لە مێشکم دەرناچێ. باشە کەواتە ئێستا جیم خۆی شاردۆتەوە لە پشتی هیڵەکەوە لە خوارەوە لە داون لە سوەمپەکەیا چیە بینێ تۆمە بینێ لەگەڵ لۆنگ جۆن سلڤەرا قسە ئەکەن باشە گوێی لە قسەکانیانەگرێ لۆنگ جۆن سلڤەر is trying to convince Tom to be one of the pirates لۆنگ جۆن سلڤەر هەوڵەیە تۆم بکات بە یەکێک لە پایرتەکان بەڵام تۆم ڕازی نابێ he did not agree and he thought that it is better to lose his hand than turn against his duty وای بەلاوە باشترە کە دەستەکانی لە دەست با بەڵام دژایەتی ئیشەکەی خۆی و خیانەت لە ئیشەکەی خۆی نەکا لەم کاتەیا کە ئەوان ئەم قسانە ئەکەن و جیم گوێی گرتووە لە سەرەوە گوێیان لە چیە بێ هاوارێکی توڕەی کەسێک بە سەرێکی ئەکا هاوار بکا بڵێ مەسەن بە توڕەیی قسەیەکی پێ بڵێ چۆنە دوای ئەم هاوارە توڕەیە گوێیان لە دەنگێکی تر لە هاوارێکی تری ترسناکی زۆر دوور و درێژە ئەمەیان هی چی بووە هاواری مردنە Death Cry ئۆکەی وریابە Death Cry کاتە دوو Cry مان هەبوو یەکێکیان Loud Cry of Angea دووهەمیان Horrible Long Scream ە. Scream یانی زریکە، هاوار. باشە کەواتە یەکێکیان Loud Cry of Anga یەکێکی تریان Horrible Long Scream ە. ئەو Horrible Long Scream ە چیە؟ ئەمەیان Death Cry ە، هاواری مەرگە. جیم پێمان ئەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەم دەنگە Would Never Leave My Head ئەم ساوندە قەت لە مێشکم دەرناچێ. ئۆکەی.

ئالان بووە سۆ هو واز دایینگ ئۆر وات واز ذات دێث کرای ئیت ئیز ئە کرای ئۆف ئالان ئالانیش کێیە ئالانیش یەکێک بووە لە کروەکە بەڵام ئۆنستە ئەن هی دیدنت ئەگری تو بی وان ئۆف ذە پایرەتس ڕازی نەبوو ببێ بە پایرەتەکان لەبەرئەوە چی لێکەن ذەی کیلد هیم ئەیکوژن

باشە مستەر ئارۆ شیپس مەیتەکە ئەوە یەکەم کەسە کە ئەکوژرێ بەڵام کێ یەکەم کەسە کە لە ناو ئایلەندەکەیا ئەکوژرێ ئالان ئیز دە فێرست وەن هو هاد بین کیلد ئۆن ذی ئایلەند ئالان یەکەم کەسە ئۆکەی ئالان کرایت تۆم گاد ڕێزد هیز سۆڵ هی وەز ئە ترو سیمان یۆڤ کیلد ئالان هاڤ یو کیل می تو ئیف یو کان ئەڵێ ئالان

ئەو کرەچەی کە بەدەستیەتی، ئەو دارشەقەی کە بەدەستیەتی لۆنگ جۆن سیلڤەر چونکە ئێمە ئازاین کە کرەچێکی پێیە کرەچەکەی بەکارەهێنێ ئەیگرێتە کێ ئەیگرێتە تۆم بە هەموو هێزی خۆی بەر کوێی ئەکەوێ It hit Tom hard in the middle of his back بەر پشتی هینەکەوێت بەر پشتی تۆم ئەکەوێت باشە ئۆکەی چی لێیە He fell down ئەکەوێتە سەر عەرزەکە and in a moment هەر بە یەک لەحزە Silva had jumped on top of him سیلڤەر خۆی هەڵایاتە سەری and he had killed him with a knife بە چی ئەیکوژێ بە نایفێک ئەیکوژێ واتە بە چەقۆیەک ئەیکوژێ باشە لێرەوە باسی نایت یەتە ببورن باسی نایف یەتە ئاراوە Knife ئۆکەی نایڤ لەم ستۆریەی ئێمەیا چەند جارێک بەکار هاتوە لە ئیپسۆدی شەشا لە ڤیدیۆکانا باسمان کردوە لێرەشا جارێکی تر باسی یەکەینەوە نایڤ یەکەم جار کە بەکار هات باشە یەکەم جار کە بەکار ها first used by captain billy bones ئۆکەی کاپتن بۆچی بەکاری هێنا to

باشە ئەمەیان بۆ چیە for killing Tom بۆ کێیە بۆ کوشتنی تۆمە باشە ئەمە لە ئیپسۆدی پێنجە دوایی لە ئیپسۆدی حەوتا هەمانە بەکارە هێنرێتەوە لە

بێین ڕەسمەکەی دروستکەین باشە ئەگەر ئەمە لۆنگ جۆن سیلڤەر بێ باشە کرۆچێکی پێیە ئەمە کرۆچەکەیەتی ئا لێرەشا تۆممان هەیە باشە ئەمە تۆمە ئەمەش سلڤەیە ئۆکەی سلڤە چیەکە سیلڤا ئەم کڕچەی بەکارەهێنێ بۆ ئەوەی چی بکا ئەتاکی تۆمی پێکا so it hit Tom in the middle and he fell into the ground ئەکەوێتە سەر با تۆزێ بە جوانی دروستی کەین ئۆکەی ئەکەوێتە سەر ئەرزەکە ئەمە کێ تۆم ئەکەوێتە سەر زەویەکە باشە لۆنگ جۆن سیلڤەر

ئینجا دوایەوە چیەکا He took out a whistle whistle واتە فیکەیەکی دەرهێنا and he blew on it several times چەند جارێک دەستی کرد بە فیکە لێیان دیسانەوە ئێمە بابەتی whistle مان هەیە whistle لەم ستۆریە دوو جار یان سێ جار بەکار هاتووە ببورن جا دوو جاری یەکەمیان لە ئیپسۆدی دوایە ئەم جارش لە ئیپسۆدی پێنجا بەکاریەت لە دووجاری پێشووە لەلای ئەو ڤڵجەکە و لەلای ئادمێرل بێنبۆوە بەکارهات لە کوڕێک یەکێک لە پایرەتەکان بەکاری هێنا ناوی دەرک بوو باشە ئەم جارە لۆنگ جۆن سلڤەر بەکاری ئەهێنێ لە ناو ترژر ئایلندە باشە ئینجا پێمانەڵێ چی جیم؟ جیم ئەڵێ I did not know what this meant but guessed that more men would be coming ئەڵێ نەمزانی بۆچی ئەم فیکەیی لێیاوە لۆنگ جۆن سیلڤەر بەڵام چۆن ئەڵێی تەخمینی کردووە وتوێتی لەوانەیە ئەم فیکەی بۆ ئەوە بێ پیاوەکانی تر بانگ کا بۆ لای خۆی I began to move away as quickly and as quietly as I could They had already killed two people Might I be next okay دەستە کا بە ڕاکردن هەم زۆر بە بێدەنی و هەم زۆر بە خێرایی لە مێشکی خۆیا بیر لە چی ئەکاتەوە ئەڵێ ئێستە دوو کەسیان کوشت تۆ بڵێی من next بم من کەسی دواتر بم کە ئەمکوژن okay هەتا ئێرە ئێمە ئەزانین سیانزە پیاو چووبوون بۆ ئایلەندەکە، باشە ئێستە دوانیان کوژراون، ئالان و تۆم کوژراون کەواتە چەند ماونەتەوە؟ یانزە کەس ماونەتەوە خوێندکارانی خۆشەویست یانزە ریمەیند باشە یانزە ریمەیند چونکە کێو کێ ماینەسی کێو کێمان کردوون ببورن ئالان ئەند

But I wa But as I ran through the woods a new fright made me stop suddenly I stood still my heart racing ئەم هەر ڕاکە بە ناو دارستانەکەیە بەڵام لە پڕێکا ترسێکی تر ئەی وەستێنێ باشە یەکسەر ئەوەستێ جیم ok دڵی بە پەلە پەل و بە خێرا خێرا لێ ئەیا ئەمە کۆتایی بەشی دووهەمی ئیپسۆدی پێنجە هەتا بەشی دواتر بە هیوای سوود و خواتان لەگەڵ.